געווען די יארצייט פון טאהשער רעבין זכרון לברכה די וואך, זיי האט דערציילט א איד איז אריין געגאנגען דארטן צו נעם און האט א בארג פון צרות, צרות א בארג האט ער געהאט, און האט זיך אזוי צעוויינט פארן טאהשער רעבין, ער האט אנגעהויבן צו ריין רעכענען די צרות, טאהשער רבי האט אים צוגערופן, און ער האט געהאט לעבן זיך איז געווען עפעס א קאכעדיגע קלאסטיי, אבער ס'קאכט, און יעדע צרה וואס ער האט גערעכנט האט מען געגאסן אויף אים א קאכעדיגס.

א טשעקעלע וועט זיין, און אזוי איז געווען, די גביר איז אריין געגאנגען, איבערגעלאזט א קאנווערט, א ענוועלאפ, איבערגעלאזט א פאכטע ענוועלאפ, און און שפעטער קומט אריין די ארעמאן, איך זאג ווי די ארעמאן איז אריין געקומען, האט ער זיך צערעדט אז זיצן טאהשער רעבן, האט זיך צערעדט, ער האט געזאגט איך בין דא געקומען, איך האב געמיינט ס'איז אמת, איך זעה ס'איז דא אויך טשעיקעל, פארוואס ווייל ער האט געלט און איך האב נישט געלט וועגן דעם האט דער רבי אים געהייסן אריין נעמען פאר מיר, איך בין געווען אין די טאהר פאר אים. ער זאגט די גבאי האט געוואלט אים נעמען אזוי חליפות צו מאכן. דער רבי האט דעם אריינגעוועלט דיר געוואלט שאפן געלט ער האט דיר געוואלט ער האט דיר געוואלט שאפן געלט און דו מאכסט דיר רעדסט דא די די די די ער האט געוואלט איך ווייס וואס טון האט טאהשער רבי געזאגט פארן גבאי וואס ווילסטו פון אים אזוי קוקן מיר אלעס די מור תן איז פארוואס איז ער פאר מיר פארוואס איז ער א חתן געווארן פאר מיר איך בין דאך עלטער פארוואס איך בין דאך אין די שיעור פארוואס האט ער די אלע פארוואס ווייסט דיר יעדער איינער ביי זיינס. די ווייסט נישט די אייבערשטער זאגט איך גרייט דיר צו ישועות מיט מתנות, הא? ס'מוז נישט זיין מיט טשעקן פונקטליך און נישט מיט, יעצט לסיום המעשה וואס דא איז געווען, ווייסט די עולם די סיום פון די מעשה, ער דערציילט די גאבע אזוי אז דער איד איז דאך געווען א, ער איז דאך נישט געוואוינט אין קאנאדע, ער איז געקומען נאך געלט,

מיט פינף נאמבערס איז געווען דארטן. בקיצור, ער זאגט ער האט געזאגט פשוט ער קען נישט קיין ענגליש, ער קען נאר מסביר זיין וואס דא קען ער מאכן. פוי האט די גביר געזען וואס דא טוט זיך, ער זעט ווי די גביר איז גלייך צוריק געפארן קיין טאשט צום רעבן, און ער זאגט פארן רעבן, איך וועל נישט זאגן פארן רעבן וואס צו טון מיט די געלט, די רבי וויל געבן צדקה, ער געבן צדקה. אבער פארוואס האט די רבי נישט געעפנט דעם קאנווערט, כ'וואלט געוואלט די רבי זאל וויסן, איך וויל נאר איין זאך, די רבי זאל וויסן וויפיל כ'האב געגעבן. וואס די רבי נישט געקוקט וויפיל ס'איז געווען? איך וויל די רבי זאל וויסן. האט טאשער רבי זיך אנעבראכן און געזאגט, אה, וואס דארף איך וויסן, די עיקר אז ער ווייסט, אדער אור מים ווייסט. גייט עפעס אן זיין רעבעס, הא? די עיקר אז אור מים ווייסט.